Sega Genesis and Disney's Aladdin game cartridge, each sold separately. Iawn, heddiw dwi'n mynd i trafod y Mega SG, felly y cynnyrch arall o analog. Um, dwi'n credu mae popeth mae analog yn, ne yn neud o safon uchel iawn, a na i just dangos i chi, chi gweld fan hyn. Mae'n ma edrych fel yr um, y fersiwn Ewropeaidd y Mega Drive. Heddiw dwi am dangos i chi y Mega SG. Felly mae'r Mega SG yn fersiwn modern neu FPGA consol o'r Mega Drive. Felly y Sega Mega Drive. Felly gweld fan hyn, Mae fe'n debyg iawn, os dwi jyst yn edrych ar... Es i am ddi, fi'n hoffi pethau ddi, fi'n credu maen nhw'n edrych yn eitha slick yn y di, a os ych chi'n cael hwn yn eich system neu'n agos i'ch system ger chwaraewr DVD neu PS4, mae fe jyst yn ffitio'n eitha neis. Felly, dyma'r Super NT a dyma'r Mega SG. Felly, chi'n gallu gweld fan hyn, mae fe'n debyg, mae fe bron yr union run um, pwysau ar Super NT, felly mae fe'n teimlo fel cynnyrch o safon uchel. So fe'n plastig um, rad Mae'r pwynt ar y gweilod neitha neis achos mae fe'n dan sydd yn gyda grip sy'n sy neis achos chi ddim eisiau hwn jyst bod yn llithro o gwmpas yn enwedig ar ôl talu beth yw e, 170 pint fi'n credu dales i amdano fe A chi gyda'r opsiwn hefyd o roi'r controllers greiddiol mewn fan hyn. Um, felly, na just nôl un yn gyflym. Felly, dyna, dyna ni. Controller, Sega, tri botwm. Um, felly, gweld, mae'n mae ffitio fan hyn. Syml. So ddim tryglo. But Rhaid dweud, os o's gyda chi yr un gyda botwm coch, ma' nw'n gallu falle bod yn fwy dynn ond ma' ma' 'da fi'r ddou a ma'r un gwyn ma' fe'n ma' nw'n iawn. Chi'n gallu ca'l n'w mewn yn diwedd ond ma'r un coch falle fwy tynn i i i gwthio mewn. Felly dyna fe. Fi jyst dangos i chi nawr. Yym fel y Super NT fel mis ar ôl i fe cael ei ryddhau, wnaeth dyn o'r enw Smoke Master, mae fe wedi creu fel mod i gallu just galluogi chi i roi SD card mewn, newid y firmware, a wedyn um, chi'n gallu jyst llwytho holl casgliad gemau Mega Drive ar hwn, felly sdim angen i chi hyd yn oed roi cartridge mewn. Mae dy fi tua deg gemau cartridge Mega Drive, ond mae fe'n ffordd dda wedyn i arbed hwnna rhag torri, achos tiod, ar ôl amser o tynnu fe mewn a mas, mae cartridge, mae'n cael effaith ar y cartridge a ar y system. Felly,

o safon uchel, a wedyn ma' analog yn creu'r consoles modern o'r hen gonsols, ddim o'r hen gonsols, ond ma' nhw sy'n creu'r consols FPGA gorau. Um, felly, Mega Everdrive um, rif 7, mae llyfryn bach fan hyn, a beth sy'n neis am yr un yma, Mae'n edrych... mae'r cartridge yma yn edrych fel cartridge byddech chi'n gweld yn y y Sega Mega Drive a wedyn mae 'na lle bach fan hyn lle chi'n rhoi'r SD card mewn. Felly, o'n i ddim yn gwybod, gweld, am yr ho- y thing yma o yym chi'n gallu jyst rhoi e yn yr ochr fel Super NT, felly jyst rhoi y SD card fan'na a neud e. So chi'n rhoi hwn mewn, a, a mae fe'n gweithio fel yna. Felly, oedd e'n neis bod yr opsiwn yna, ond o'n i'n barod i fynd gyda fy Everdrive cartridges to beth. Um, felly, ie. Yeah. So, nawn ni symud ymlaen nawr i gweld um, Sa'n cofio os dwi wedi wneud yr un yma, newid y firmware, ond dwi'n credu dwi wedi. Felly na i trio fe nawr. Os na, nawr ni'n mynd a edrych ar yr... Um, Yn i edrych ar y Mega Everdrive i cymharu'r ddoi. I just, chi gweld fan hyn, just roi'r cable mewn, barod. Oedd Y gêm am ddim gyda'r Super NT oedd y ty- y gêm Turricane 'na. Wel gyda hwn chi'n cael Ultra Core. Dwi ddim yn credu dwi erioed wedi trio'r gêm yma. So bonws bach fyna bod chi'n cael rhywbeth am ddim. Sa i'n gwybod lot am Ultra Core. Ond ie, yeah, chwarae ar controller greiddiol. Mae'n edrych yn gret, swnio'n gret. Um, chi gyda'r un fath o gosodiadau'r opsiynau fel tro diwetha. Felly os chi'n mynd i fideo, resolution, screen size, scalers, scanlines, cofio hynny. Um, yeah, felly os chi eisiau ffidlo dy rain, chi'n gallu buffer mode, uh, extra features. Ie, yeah, mae yna lot o bethau gwahanol fan hyn. Y scalers, width and height. Um, Fel arfer, mae'r pethau yna'n diflasu fi yn bersonol, felly dwi ddim yn edrych arnyn nhw rhyw lawer. Byddai fel arfer yn dilyn un tutorial a cael e fel y, y, sys- y ffordd gorau o gael e a wedyn ddim newid e o hynny. Felly dyna ni. Uh, mae'n edrych fel dwi ddim di wneud yr, uh, y mod fan hyn. i, i just chwarae fe trwy fan hyn, ond dyw yna e ddim yn broblem, achos mae dy fi'r Mega Everdrive fan hyn. Felly, ie, yeah, os chi yn, os chi yn cael e a chi eisiau, just ewch i Smoke Master ar YouTube, a mae fe'n dangos i chi yn union beth sy'n rhaid wneud er mwyn jyst neud e trwy'r SD card. Os dwi'n rhoi hwn mewn nawr, y Mega Everdrive 7, neu X7. Bwtio hwnna mewn. Troi e off. Ni'n siŵr ni ddim yn rhoi e mewn. Ffit snug fanna. Chi gweld. Uh, troi yn o'mlaen. Chi'n cael rhyw fath o... Hwn yw'r sgrin ar gyfer analog. Dyna yw logo analog sy'n gwasgu run cartridge. A dwi'n gallu mynd i ROMs. A, fe sy'n neis am hwn, chi'n cael chwarae'r holl gemau Master System hefyd. Um, yeah, dyna'r peth. I gallu chwarae fe, um, a chi'n gallu hefyd roi y uh, y controller master system mewn. I just dangos i chi hwnna, achos um, i bobl falle oedd gyda'r master system a'r Mega Drive, o'n i'n lwcus, oedd y ddoi dy fi yn tyfu fyny, lot o brodyr, dyna reswm rwy'n credu. Ond, um, yeah, mae'n neis i gallu chwarae gemau. Dwi yn credu'n grif, teimlo'n grif am hon. Mae'n neis i gallu chwarae gyda'r controllers greiddiol. Felly, Na i dangos chi gêm um, Mega Drive gynta. So un o fy ffefrynnau yw'r cyfres, un o'r cyfres Streets of Rage. Streets of Rage 2, so ti'n gallu mynd yn anghywir fyna. Um, yeah. Dwi, dwi'n deall hefyd, mae yna marchnad mawr o ran y re-releases yma, a chi'n gallu chwarae nhw ar PS4, Xbox One, Switch, mae lot o hynny achos yn amlwg Mae'n neud y cwmnïau yma llawer o arian, ond uh, tiod, dwi, dwi'n hoffi chwarae fe ar y controllers greiddiol. Dwi, dwi eisiau fe bod just fel y sa'i eisiau unrhyw beth ychwanegol. Um, dyna ni, just yn dangos i chi chwarae gyda Axel, Streets of Rage 2. Mae'n gweithio'n gred. Okay. Felly, na i gadw hwnna fanna nawr. Fel o'r blaen, os chi'n gwasgu run cartridge, chi'n gallu mynd nôl i'r menu greiddiol. Na i just mynd i edrych yn gyflym lle dwi wedi rhoi fy um, controller greiddiol o uh, Sega Master System. Um, just yn dangos i chi uh, control, control pad greiddiol y Sega Master System. Um, so dwi'n gallu mynd fyny nawr A beth yw am nôl? Efe ba... nôl? Na. Na. Oce, okay, ba yw nôl? So mae hwnna'n handi ar gyfer pob uh, peth analog. Mae'n e, neu'r Everdrive cartridges yma. Ba yw nôl, ba am back. Felly, os dwi'n mynd fan hyn, un o fy hoff gemau'n tyfu fyny Master System oedd y gem oedd yn dod gyda gyda'r fersiwn oedd 'da fi, sef Alex Kidd, Alex Kidd in Miracle World. Dwi'n dweud hwnna. Be dwi'n neud nawr, dwi'n gallu swapio y controller. Just. A dangos i chi. Plygio hwn i mewn. Fan hyn. A chi'n gallu gweld Mae'r controller greiddiol dy fi. A... Dyna ni. Mae hyd yn oed gyda'r bwtwm reset ar y cartridge. Felly... Rhaid i... Gwasgu hwnna. Chi'n mynd i'r menu achos oedd ddim um, start a select gyda'r rhain. Felly oedd angen bwtwm arall er mwyn chwarae gêm fel hwn. A mae yna bwtwm bach, os chi'n gallu gweld, bach yn nuts, ond edrych, mae yna bwtwm bach, sy'n gwybod os ti'n gweld hwnna'n clir. Os ti'n gwisgo, gwythio hwn, mae fe'n gweithio fel i wneud fyny am um, ar y Master System ond na botwm tebyg chi'n gallu gwasgu reset na ddim botwm reset ond botwm fel na i gallu neud e ie yeah, dwi wedi ceisio chwarae hwn ar y uh, ar ffrydio hwn, ond mae'r gêm yma'n anodd. Dwi ddim credu mae dy fi'r Pryd mae rhaid i fi roi fwy o amser mewn i'r gêm a canolbwyntio a wneud sesiwn arbennig er mwyn uh, ceisio wneud hwn. Fi'n credu, os dwi'n gwasgu hwn... Ah, oce. Okay. Aha. Da ni. O ran hynny, um, mae'r gêm yn wych. Na i, na i gweld os dwi'n gallu um, dangos i chi gêm arall o'r Master System. Dwi O 'da fi y y cartridge gwreiddiol. O na i jyst a na i neud Ghouls and Ghosts. Game anodd. A ach- ond neud e achos ma' d- dim ond dou botwm sydd gyda chi. Chi angen swapio nôl i hwn er mwyn ca'l y botwm A yna. Yym a fi nôl i Ghouls and Ghosts. Golden Axe. Siwr oedd... Ie, yeah. ble mae Ghouls and Ghosts yn mynd? Go... Ghouls and Ghost. Wedyn dwi'n swapio controllers drosodd, unwaith chi mewn. Just... Wrth gwrs, gallwch chi chwarae fe gyda'r Mega Drive controller, ond mae just yn, tiod, yn personol i chi, os chi Chi 'di... Be chi 'di arfer gyda a be chi'n hoffi. Ie. Dyna cyfres arall. Dwi... Dwi 'di chwarae nifer o weithiau, ond dwi byth 'di uh, llwyddo i orffen. So mae hwnna'n sialens rhywbryd. Dwi'n dwi fan mawr o uh, Ghouls and Ghosts. Na, wff, oedd hwnna'n lwcus. Gweld. Chi'n gallu gweld hwnna? Hwnna just fel y gweithiol. Fel, chi'n gallu gweld y... Beth sy'n digwydd fanna gyda... so mae ond yn neud yn gywir i beth oedd e fel. Um, o na! Oce. Okay. So na i stopio fanna. Dwi wrth fy modd gyda'r ddoe a hefyd ma' modd i chi cysylltu hwn gyda'r os o's gyda chi Sega Mega CD oedd da fi un ond mae wedi torri felly fi angen newid rhyw ffiws neu rhywbeth tu fewn iddo fe ond dwi wedi cael hwn yn gweithio yn eistedd ar ben Mega CD a chwarae y CDs gwreiddiol Mega CD um, Oedd hwnna'n profiad gwych i gallu chwarae'r gemau yna eto ar teledu mawr a gemau FMV gwych gyda Sega CD felly ie yeah, oedd hwnna'n lot o hwyl. Jyst eisiau dangos chi'n gyflym nawr os ni'n mynd achos mae mae'r cost y uh, Mega SG a'r um, Meg SGR Super NT, yr un beth oedd e fel 174, ond na i just dangos i chi'n gyflym, mae yr Everdrive cartridges. So dyma'r un ges i, uh, os ni'n edrych ar um, Amazon, 166. So mae tua'r un... Mae fe'n eitha ddrud. Um, fi'n credu prynes i stuff fi o Retro Towers, sef uh, cwmni o Prydain sy'n cael nhw. A chi'n gallu gweld mae'n ma amrywio ychydig. Ddim yn gwybod os maen nhw gyda Beth nes i brynu? O, oh, dyma ni. 135 pint. So 135 pint am y Mega Everdrive cartridge yma. Um, byddwn ni'n dadle erbyn hyn, does dim pwynt prynu hwn, achos chi'n gallu neud e o fewn y, y consol ei hun wedi modio, ond rwy'n jyst yn dangos i chi beth yw'r costau uh, Everdrive cartridges yma. Am wir am y Super NT hefyd. Everdrive GB oedd dy fi. So fi'n credu es i am yr un 90 pint fanna. Um, ond beth sy'n neis yw, chi ddim... Chi'n gallu bod yn chwilio am oesoedd yn trio prynu hoff gemau chi ar-lein, ar eBay, Um, felly mae, mae chwarae fe gwybod bod y, y casgliadau yma yn gallu gweithio, ond chwarae teg i analog bod chi'n gallu just rhoi SD card syth mewn i'r system a cael nhw i gyd, ond na, ie, yeah, yr unig reswm nes i prynu yr Everdrive cartridges achos prynes i nhw lot cyn oedd unrhyw cynnyrch analog allan yn y farchnad, felly ie, yeah, yn gwybod nôl byddwn ni ddim yn boddro gyda'r Everdrive cartridge. A o'n i bai am y GB Everdrive achos mae stem opsiwn gyda hwnna, mae rhaid dyna'r ffordd gorau o chwarae gemau um, Game Boy Color, wel, casgliadau cyfan o Game Boy, gemau Game Boy Color oedd trwy defnyddio'r Everdrive cartridges, a, a Game Boy. Gri, er, erbyn hyn, yr, yr cystadleuwr mawr sydd o ran y maes FPGA yw'r Mister. Felly, um, o'n i'n trafod gyda Emrys ar stream retro dyrnod o'r blaen, a dwi'n teimlo bod y Mister, mae cymuned fyna sy'n gweithgar iawn o ran gwella be chi'n gallu cael allan o'r system Mister. A yn amlwg, mae'r dyfais yna, chi'n gallu chwarae nifer o consoles, gyd yn chwarae'n cywir iawn i'r gwreiddiol, ond mae fe'n un system. Nawr, fan hyn nawr, mae dy fi doi system separate, bron yn edrych yr un peth, ond um, am, fi'n credu mae yna ffyrdd o cael adapters neu ra- cyd-rannau chi'n gallu ychwanegu i'r Mister i wedyn gallu plygio'r controllers yma mewn ond ie yeah, byddwn ni'n fi, fi, fi barod wedi uh, dechrau gyda analog ond falle, falle rhyw ddydd os dwi eisiau chwarae fel y Neo Geos a'r, a'r consoles eraill yn gywir A os dwi'n fan mawr o chwarae platformers, mae'n bwysig bod yn eitha gywir, achos mae'r lag, um, mae'r, os mae fe'n arafu just ychydig, mae fe'n mynd i bod yn anodd iawn i, i orffen y gêm. Felly, ie, yeah, falle rhywbryd. Um, neu, bydd, well, neu arbed bach o arian i gael mister, ond un sydd wedi cael ei wneud a creu yn barod bydden ni ddim yn hyderus roi popeth gyda'i gilydd. Achos mae fe'n debyg chi'n gallu rhoi cydrannau a um, gosod ei gyd fyny eich hunain, ond falle na i gofyn i Emrys am bach o help os o'n i eisiau gwneud hwnna. Ond na, bydden ni hoffi prynu un gyda popeth yn lle a just gorfod just gwasgu y bwtwm pwer a dechrau chwarae. Felly dyna ni, dyna oedd y Mega SG. Dw i'n falch iawn, dwi'n credu mae fe'n cynnyrch o safon uchel. Um, un, tio, fi wastad yn mynd nôl i chwarae'r gemau retro yma, a yn enwedig yn ffrydio nhw, dwi'n teimlo dwi'n cael y, y profiad gorau ac yn rannu'r um, safon gorau posib o ran sut mae'r gêm yn edrych. Felly, ie, yeah, dwi'n dwi, hapus iawn gyda fe. Um, mae fe ar yr ochr ddrud, ond, tiod, Mae pawb gyda'u hoffterau gwahanol a weithiau mae'n neis i, i gael rhywbeth chi wir yn joio ac yn hoffi chwarae um, o safon uchel. Felly, ie. Yeah. Iawn, diolch am wylio a gwelch chi tro nesaf. Pob hwyl!